Ħadd. Jiena qisni sfrattajt naqra minn dak iż-żmien meta kelli mbagħad it-taħwid tal-ġenituri tiegħi. Tifhem minn hemm qisni bdejt sejjer naqra. Bdejt tiżvijak. Jiġifieri qabel qabel ma kellek dak l-episodju li mbagħad ħa nitkellmu dwaru, l-ambjent tal-familja kif kien? Le, jiena kelli childhood tal-bliħ. Kelli ommi l-aqwa mother tad-dinja, ġifieri nemmen li ċert affarijiet li meta kont żgħir għadni nġorrhom miegħi sal-lum. Imma. X'kien jagħmilha l-aqwa omm tad-dinja? L-ikel, sense of humour u l-comfort li kienet ittini, qed tifhem? Għax jiena meta kelli tenn kien telaqni missieri. Allura meta kien telaq missieri qisni ma tantx tajt kas. Taf kif? Għax jiena missieri letteralment ħares f'għajnejja u qalli, Isma', jiena mhux ħa nkellmek iktar, daqshekk. Taf kif, jiena kelli te inqas, jisni qas bdejt niġġenera x'inhu jiġri. Taf kif, letteralment ħares f'għajnejja qalli isma', offendieni fil-fatt mhux ħa ngħidha fuq il-podcast. Offendik għalfejn bliema liema raġuni speċa. Ma nafx, kien ħares f'għajnejja niftakara ċara jisa ġrat il-bieraħ, tifhem? Ħares f'għajnejja qalli isma' Kemm għandek, you know? Qalli, Jiena mhux ħa nkellmek iżjed, daqshekk. Qalli, Li mhux ħa tarani iżjed b'għajnejk. Qalli, Għax qed ngħidlek. U jiena għedtlu, Ok, u. Imma inti kont b'xi mod inqas tul missierek? Le, le, le. Bdew jargumentaw, hu u ommi, niftakar. Aha. Imma kien hemm ħafna taħwid għax missieri kien ma' mara oħra, għaż, jiena kont qisni sigriet, qed tifhem, allura it was a bit. Int kont sigriet għal min? għall-familja tiegħu. Jiena min-naħa ta' missieri qatt ma tajt ma' ħadd. Jien għandi ħuti, oħti, qatt ma kellimthom, zijiet, nanniet, ħadd ma kellimthom. Jiena kont kont sigriet għal żmien twil. Ġifieri probabbli wara li jaraw dil-podcast ħa jkun hawn nies jgħidlek ara sta. Ara estra, dak huwa ħija. Aha, jista' jkun. Mm. Ħafna nies ġa jafu da ġifieri, imma taf kif? So, ġifieri missierek ta' ten ħares fajnejk u qallek isma' qallek jiena mhux se nkellmek iktar. Ehm, Sadak il-punt, ir-relazzjoni tiegħek ma' missierek kif kienet? Ifhem, kienet dejjem xejdi, Eżempju, meta konna niltaqgħu jien, ommi u missieri, konna niltaqgħu ġo flat 'il bogħod. Konna mmorru dejjem Għawdex. Ma dak iż-żmien ma kontx ninduna, kont noħodha bħala la llum ħa mmorru Għawdex. Imma aktar ma bdejt nikber bdejt ninduna li I was a secret, I was a secret. It was a secret relationship, jiena kont tifel ġejt bi żball, qed tifhem? Ġifieri, ħa nara li qed nifhem sew. Ġifieri missierek kien miżżewweġ u kellu familja. Eżatt. U kellu affair mal-mommy.
Eżatt. U ġejt jiena bi żball. U inti kont il-wild ta' dik il-love affair. Eżatt. Però sa frattant, missierek xorta kien għadu ma' dik il-familja, ġviri. Kien xorta missier ta' dik mela, mela. il-familja. U għalek f'punt minnom spiex ta' id-deċida li. Naħseb jew kien hemm xi ġlida bejnietom bejhom jew missieri ma naf jew għedditu b'xi ħaġa li tikxfu jew hekk ma nafx. Eh, eh. M'għandix idea, tifhem? Ma ġas kien ħares fajnejha qal isma' li mhux ħankellmek iżjed. Però Tant kemm kont inħobb lil ommi, tant kemm kont close m'ommi, li ngħidlu ok, agħmel int. U qatt ma kellimni, jiġifieri għaddew 22 years. U kemm kont tarah frekwentament, sa dak il-punt? Tliet darbiet fil-ġimgħa, erba'. Mhix xejn.
Imma mhux dejjem Għawdex qed nassumi? Kważi dejjem.
Dejjem Għawdex jew dejjem postijiet naqgħa xejdi hekk. Jew il-Jubilee fejn jkun magħluq fejn ma jarahk ħadd jew xi restorant fejn jkun Imma dak iż-żmien ma kontx għandi nduna, tifhem, jew sinema. Postijiet fejn sax jgħaddu n-nies, ara rajt il dak taf kif.
Mela, tlaqna?